Yy, dan ni yma heddiw i siarad am sut mae gwys- gwasanaethau ni yn niwro cynhwysol. Yym, dan ni 'di bod yn rhedeg chydig o gwasanaethau gwahanol dros y blynyddoedd, yym, i helpu rhieni. Do, do.
A dan ni 'di dod at ein gilydd fatha cyngor a iechyd rili do, i weld sut fedrwn ni ymateb i'r gap rili o fewn y gwasanaethau sy ar gael 'de. A dyna be wnaethon ni weld, bod 'na gap mawr i rhieni plant niwrowahanol, yym bod 'na jyst dim byd iddyn nhw rili a bod nhw'n cael eu yym symud o wasanaeth i wasanaeth yn deud 'dach chi'm yn cyrraedd criteria fyma, 'dach chi'm yn cyrraedd criteria fyna. A be oedden ni'n sylwi hefyd oedd bod 'na gap o ran rhieni jyst yn cael siarad efo'i gilydd 'de. yym jyst y connection 'na rhwng rhieni oddan ni'n teimlo bod o ar goll rili dydan so yym fel 'a ddothon ni fyny 'fo'r syniad o panad a sgwrs. Mae o 'di bod yn llwyddiannus... Ma' wedi. ...ofnadwy yndo? Do.
Ia. So 'dan ni rhedag dipyn o n'w ar draws Gwynedd ŵan dydan mewn t'o' nifer o ardaloedd ma' gennon ni Bangor, Caernarfon, Porthmadog, Tywyn, Dolgella. A Pwllheli? A Pwllheli. Ia, dwi'n meddwl. Ia. A Bala, sori. Ar um, sesiynau pan oedd y sgwrs a chwarae, lle mae plant yn cael dod yn ystod hamla'r tymor, yeah. a mae hynna wedi tyfu a tyfu hefyd yn do. Do, do, maen nhw wedi.
A mae o'n eis wedyn gweld y plant lle da ni wedi bod yn trafod ar hyd yr sesiynau rhieni, dydy? Yndi. A'r plant yn cael dod at ei gilydd a Bo rheini jyst yn teimlo'n saff 'de wedyn yn y sesiynau yna. A wedyn o'r sesiynau paned a sgwrs 'ma yym ma'r rhieni ma' nhw 'di ga'l dod i nabod ei gilydd ond ma' nhw hefyd 'di ga'l gwbod am yr gwasanaetha' sydd allan yna a'r yym yy y workshops a'r cyrsia' sy' yna iddyn nhw hefyd a wedyn ma' tîm awtistiaeth 'di creu yr ap niwro hefyd a a dyna Dw i 'di jyst darllen am am rywbeth ar yym gwast- ar yr cyfryngau cymdeithasol. 'Di o'm yn aros 'na. Na. Dach chi'n clywed... Na.
...rhiant arall yn deud, 'dw i'n defnyddio hyn, ma' hwn 'di bod yn ddefnyddiol i fi. Mae o'n meddwl rywbeth... Yndi. ...i rhiant wedyn tydi? A dw i'n meddwl bod o'n helpu bod nhw'n gweld ni fatha tibod, pobl proffesiynol sy'n gweithio yn y maes yn gallu gweld, tibod, da, da ni yma i wrando, da ni yma i helpu lle da ni'n gallu, tibod, a clywed gen ni o be da ni'n gynnig, sut da ni'n gallu helpu nhw. So, y gwasanaeth dwi o fewn iechyd, um, nyrs ysgol arbenigol yn um, cynghori plant efo hyn yn dysgu ychwanegol, um, plant sy'n wahanol ar y rhestr aros neu ddim, lle da dwi wedi cael y diagnosis. A chi wedyn da, um, sy'n siarad am... Ie, yeah, so mae gennym ni y gwasanaethau ni, does, lle da ni'n gallu gweithio efo plant o fewn ysgol i helpu efo lles emosiynol nhw, ond hefyd da ni'n gallu rhoi gwybodaeth yna i rhieni trwy gweithdai am sensori, cwsg, deall a rheoli emosiynau a'r cyrsiau hefyd. Yeah. A mae'r cyrsiau rili really da achos mae'n dod â rhieni at ei gilydd am deg wsos a mae'r Camaraderie sy'n digwydd trwy hynna, mae o'n lyfli i gweld. A'r sesiynau gorau i fi ydy'r sesiynau lle dwi'n gallu ista nôl... Ia. ...a gwrando ar rhieni a maen nhw efo'r profiad iawn 'na, yr lived experience 'na sydd mor bwysig a maen nhw'n gallu uniaethu efo'i gilydd mor dda. O, bendant. Dwi'n meddwl bod yr... pryd mae'r rhieni yna'n cael siarad efo'i gilydd, mae o mor werthfawr, dydi? Yndi, yndi.
Nhw 'di'r experts yn byw o bob diwrnod. Yy, dan ni mond yna i gynghori in between dydan, rili, a mae o'n jyst yn facilitators da ni ynde a maen nhw... ma' ma' gadael nhw go with it a wneud y connections yna yn grêt yndi. Na, dan ni gyd wedi dod i gydweithio rili da do, a gobeithio bod rhieni yn teimlo tibod efo'r gwasanaethau yma dan ni wedi gallu um, rhoi mewn lle dros yr amser bod nhw'n teimlo bod o'n helpu nhw hefyd. Ar diwedd y dydd dyna dan ni eisiau fwy na'm byd de.
Wel ia, ia, mae wedi bod yn llwyddiannus iawn fy nhw do, so grêt.